Konor Entoni Makgregor Konor Makgregor bir müň dokuz ýüz segsen sekizinji ýylyň iýul aýynyň on dördünde Irlandiýanyň Dublin diýen şäherinde eneden bolýar we Konor Makgregor kiçiliginden uje okuw döwründen başlap bozgak bolupdyr hemme dawa jenjel postaýanna şo Konor tarapyndan döräpdir öýüne gözüni gögertmän gelýän güni gat az eken hatda bir gün bir gyz bilen söz alaşyp bu gyzy urýa ýoldaky oglanlar muny gören oglanlar Konory on sanak bolup paslaşýalar muny soň on iki ýaşynda uje Konor boks bilen zanimasiýa edip başlaýa iki müň altynjy ýylyň aýagynda Jiu jitsu diýen sport bilen meşgullanyp başlaýa zalda trenirowka edende sagatlap sagatlap trenirowka edýänem bolsa käwagt bul zala gelmän ýitip gidýän eken Bu ýagdaý esasanam şo zalyň tölegini etmeli wagty bolup geçýän eken. Ýigrimi dört ýaşynda UFC-de ilkinji gezek çykyş edip ýeňiş gazanýar i şo taýda interwýuda şeý diýýär, Men şu tak gelýänçäm diýýär, men hiç hili gazanjym ýokdy diýýär, men maşgalamam ekläbilemokdym diýýär, şo maşgalamam aýalymyň puluna ekleýärdik diýýär i bir ýüz segsen sekiz ýewro işlemeýäniň posobiýasyny alýardym diýýär. Bu gün welin men bärde otyryn diýýär, interwýu berip oturan ýerinde. Altmyş müň dollar bonus aldym diýýär, on alty müň dollaram şu günki boýdan gonorar aldym diýýär. Men näme bolýanyna-da düşünemok, ýöne bu ýagdaý maňa ýaraýar diýýär. Konor öz ene-atasyna men ýigrimi bäş ýaşda millioner bolaryn diýip aýdýar we muňa kakasy ynanmazçylyk edip Konoryň üstünden gülýär we ýigrimi alty ýaşynda, ýagny ene-atasyna söz beren wagtyndan göni bir ýyl geçenden soň çyndanam millioner bolýar Konor we kakasy şeýle diýýär, Men neakonlara ynanmazçylyk edip diýä güldüm diýä men ynanmadym bu zatlaň boljagyna diýä ýöne oglum diýä öz çel goýupdyr diýä şo çele tarabam diňe trnirowka edipdir diýä obşim şo çeline ýetýänçä ylgapdyr diýä men näme bolsada hudaýa şükür ýalňyş pikir edipdir ne oglum öz dogry ýoluny saýlapdyr diýä. Häzirki wagtda Konor Makgregor garyşyk söweş sungaty boýunça, ýagny smeşanny ýedinaborstwo boýunça ýigrimi sekiz gezek çykyş edip, ýigrimi iki sany ýeňşi bar we alty sany ýeňilişi bar. Konor iki sany wesowoý kategoriýada, ýagny biri ýeňil, beýlekisi orta ýeňil agramda hersinden bir gezek çempion bolýar. Şeýle-de professionalnyý boksdanam bir gezek çykyş edýär we Onda-da ýeňilýär. Elbetde, kimligini hemmäňiz bilýänsiňiz. Floýd Meýwezer bilen çykyş edýär we oçko boýunça, şo sudýalaryň netijesi boýunça Floýd Meýwezerden ýeňilýär. Şu güne çenli adamlaryň iň kän ünsüni çekip we iň kän girdeji gazanan boýlaryň biri hem iki müň on sekizinji ýylyň altynjy oktýabryndaky geçirilen Habib Nurmagomedow bilen Konor Makgregoryň boýy. Bu boýda UFC-iň diňe özi segsen alty bütin ondan dört million dollar girdeýji gazanýar, şu güne çenli iň kän girdeýji gazanan boýlarynyň biri. Konoram üç million dollar gonorar alýar şu boýdan. Emma gynansak-da ýa-da begensek-de, Habib Nurmagomedowdan ýeňilýär.

Magdega,
öňsöňüň şey defen oldum goy. Dem alyp bilen o haram Magdega. Henize maňa Habib bala, ay bola dik gördü. Ol şu wagt öz aýaly Di Deblin we üç sany çagasy bilen Irlandiýanyň Dublin şäherinde ýaşaýar we Konor Makgregoryň finansowy ýagdaýy iki ýüz elli million dollar diýip hasaplanýar. Islese kino düşýär, islese trenirowka edýär, garaz, isleýşine görä ýaşaýar. Şeýleräk ýagdaýlar indiki wideoda haýsy sportsmen barada gürrüň bermeli bolsa, kommentariýada belläp bilersiňiz.